Awle hei Zopui channel atang kan lo lawm leh vek a chu. Hei ka bulah hian Pu Dula eh kan inthut chilh leh vang tawh mai a, a ni hi Khawbung pa ka kawm vut tum hnih lai kan inkawm tawh a. Aa hei upat lam te kan lo hnaih ve tan tawh a, aa kan thil han sawi kha. kan thian kan ramhnuai pui te ho kan mnv ka tanpui te ho nen kan han sawi a, theihnghilh kha ka ngah khawp mai a, sawi tur ka la ngah khawp mai a tia e chu chu lo kan ngaihthlak chak ka tia, Champhai rawn zin remchanga hun tha kan han nei thei hi lawmawm ka tia er. I thil sawi tura kha rawn ziak chhuak rawh, kan han inkawm a kan tui lutuk a, thil dangah hian kan pakai leh thin a ka han tia, hei a rawn tun tum chu a rawn inpuah chang a, ka lawm khawp mai a nia, khang ramhnuai chanchin a i sawi loh te leh i thil sawi tawh a tlem a duh thawh deuh a chu chu ka lo tel lawm a nia i tih te kha chu a leng chho vek tura a ngai ta ila a tha nge.
Nia hi ka lawm e. ah nia kan inkawm tawhna ah khan Sangkha Zakual Sawmruk pariat ami daih tawh kha a nia, a rei tawh a, hei kum tam a tla a, kan hriatsa te theihnghilh a puite lo tam a, ka sawi hmasak ho ah khanin sawi fuh loh deuh te, sawi ṭhelh deuh te pawh ka nei. ang a, chungte pawh chu han sawi fia leh han tih dik leh ngai te pawhin ka hria a, tin, mahni thil tawn leh mahni chanchinte ka sawi avang hianin a thenkhat khat te phei kha chu ka lo chapo aw deuh te pawh a awm ka ring a, ka inthiam loh viau a. Amari chu kan tawn leh kan ti te ania vangin ah kan chanchin a nih miau avangin ah chapo vang pawh ni lo a han sawi teh a ngai a. Ka sawi tawh zing a mi sawi fiah ngai deuh te sawi that ngai deuh te kan sawi hmasa phawt ang a. Ah chang ka chakua sam ruk paruk a Dungtlang leh kan khaw inkar Lungdai kawna Assam Rifle an kan volunteer ten an ambush a Assam Rifle in min rawn beih chiam tum khan Assam Rifle zingah khan Mizo sipai pakhat two inch mortar pu bomb pu a awm a an captain sahab khan khawbungah hlir bomb kha thlak tura a tih a nia. Mahse, mahni Mizo puite khuaah chuan rilru nei ru tak khan Daipawnah hlir a thlak a, khatiang kha ni ta lo se khawbung khua kha kan thin kan hliam tep ang. Mahse kha kha kan lo van nei khawp mai a, Mizo sipai awm khan rilru lo nei thui em em a, Daipawnah hlir bawm a thlak a, zan thim ania avangin an sapte khan i thlak fuh i thlak fuh lo tihna chang khan hrethiam bik lo va, khami zanah khan Mizo sipai Assam Rifle-a lo awm kha kan Kan tan malsawmna ropui tak a ni tih kha a thang thar te kan hril leh duh bawk a. Tin, Vanzau Company ka tih kha Vanzau Battalion, N Battalion tih tur a nia. Vanzau kha N Battalion an nia, va phai bei, va phai beitute. Keini khawbung lam kha A Company tih tur kan nia, khawbung. A Battalion tih tur kan nia N Battalion leh A Battalion in Banzau va phai kha kan ṭek a, tin va phai kan ṭek kha kan chhiatsualna ropui tak chhan pakhat a awm a, va phai kan ṭek dawn khan ih va phai sipai kan ṭek dawn khan va phaia kan company commander te Pu Khuangngi te leh va phai sipai Assam Rifle te kha Assam Rifle chhunga Mizo sipai awm te nen khan thu fel takin a inthlung ru a, dar sawm pahniha quarter kata ka lo duty anga Pu Lalbuaia Mizo sipain dar sawm pahniha ka lo duty anga quarter kat duty tah chu chumi tih chumi lai tak chuan in lo lut anga ka lo in pe anga tichuan min la a ni mai a tia tah chuan kha kha kan chet chhiat nasa ania. Hun piam ah kan thleng ta lo tlat mai a. Samthang ram, Samthang Daipuan hau uk thah kawn ah khan kan in chawng lai rei lutuk a, in nghakhawm buai rei lutuk a. Va phai kem kan tek meuh kha chuan dar sawm pahnih a lo pel daih tawh si a. Lal min tiam tu, Mizo si, sipai min tiam tu duty hun kha a lo pel daih tawh si a. Keini kha lu ngawt chian ni tawh si lo a. Kha chiah kha kan chet chhiat na Mi tam tak pawh mi sawm pali lai te pawh kan thihna chhan te pawh tih theih ang chu hun tiam ah kan awm lo vang nia kha kha thil dang ah che chhiar ngawt pawh kan ni lo tin ah mahn nia kan sawi pum hrut thu ah khan hrethiam lo deuh te pawh awm thei a i vung zung leh van zau ni lo vung zung leh riang tlei in kar a i kan haw chho pum hrut kan kar tih thu ah khan pum hrut kha Tui tam tak tak chuan a lu leh a tlangpui kha a pil daih thei a ni, khup thleng laiin a pil daih thei a ni. A mau a lang tho si khan. Chu chu a nia, pumhrut kha a pil a, a tlangpui a pil bawk si a, tih ka sawi kha tute maw chuan hre fuh lo a, pumhrut a pil bawk te chuan engtia khalh thei ang pawh a tih theih a. Mahse khup thleng vela pil kha chuan kan tlawh kal a kan tlawh kal tang tang a kan khalh thei tho a ni a sak erawh chu a sak a ni kha kha pum hrut awmzia nia tunlai tlangval thangthar te pawh hi chuan pum hrut khalh awmzia pawh kha an hre lo ang a a tlangpui pil leh a pum hnar pil khan pil daih khan a khalh thei tho a ni tih kha thangthar te kan hrilhfiah leh duh a ni. A rua a, a mau a, a tam dan a zir in kha kha a lang pil leh pil lo kha awm thei ang. A mawng lam kha chu a lang lo thei lo a, a hnar kha chu a tlang puiin dan khan a len pil daih thei a ni, khup thleng lai khan
lui lai ah chuan maw aw hrui kha mar pang in thir zawn ang in a thlen mar tak tak thei chuang lo a, lui lai ah chuan a fual lo thei lo a, tah khan in Khup thleng lalai khan a lian pil daih thei a ni. Tui a lian chuan maw? Chu tak chuan nia ka thianpa Lalhma chuan che suala pawh kha chu mi khup thleng lai pilah tak chuan nia a lu lei a lu te lo len bet tlat tawh na kha chu chuan ni pum hlut awmzia chu chin Mawre kawngpui kan kan dawn a kan chet sual na hma mi te kan bo na chhan tak pakhat kha chu Siliana Tuingo khuain A hma mite Ruksai vawn kha thla palh ta hlauh mai a, tawng awi a ni lo a, inkoh awi a ni lo a, lait chhit awi pawh a ni si lo vangin kha kha engatinge henglai Mizoram ralmuang atang chuan engating a thian ten auh mai lo tih emaw, lait hi ngatin a thian te kal chuan chhun mai lo tihna kha thangthar rilruah chuan zawn a awm tur a nia, mahse khatah khan ralram a nia vangin eh. Lai chhit phal a ni lo va, inbiak theih a ni lo va, a chu vangin kan hmaa mite kha zan khawthim kha tiang chuan kan chah chuan chah a ni ringawt mai a ni. Engtin mah inzawm thei a ni tawh lo, a inkawh ngam tawh si lo va, chu chu Morea kan chah chak kan bo tak na chhan kha a nia, tin Morea kan bo kha kan kir leh ta kha tlangval pahnih mi rawn lam leh tute kha Biaknu Rasamtal khua leh Khawlai Lungkhua ka kap sang a male, Khawlai Lungkhua kap sang a, tlangval sang thlerh thlawrh a ni. Nen min rawn lam leh a pahnih in Phaisen Zang, aw Samtal thleng in ka tih pawh kha Samtal kan la thleng lo a Phaisen Zang kan thleng a, Phaisen Zang atang in min hruai kir leh ta a ni. Tin Mual, Mual Nuam ka tih khit a, a tam pui kan in dah na ka tih te kha Mual Nuam ni lo in Mual Hnuai tih tur a ni a. tin silairi kan hria a kan kalsan tawh khit a Ukhrul district nge Naga ram nge ka hre thrang tawh thiam lo a ni kan thian te silairi ta zet zet a sergeant tlang lawma ho kan hotu ten an tir phei leh a ka tih pawh kha ih a dik lo deuh hlet a silairi kan hriat avanga va tir an ni lo a kan thian pakhat dai kal kha kan kalsan daih mai a. A dai kal kha nge ni lo muthlu nge ni thian te kha mi rawn zawm mai si lo a, kan kalsan tih kan hriat kha chuan in kan kal thui viau tawh a, tah khan Sergeant tlang lawm a ho va lam leh tur in a inti a, mahse tah khan sipai patrolling te nen an va in tawng a ni, chilai kha a ri ta pawp pawp mai a, mahse tumah thi leh hliam awm lo in an do kir leh ta a. Chu chu zawk chuan i kan thianpa dai kal kan kalsan vang kha a ni. Tin, kan tam lam hi sawi fuh theih a ni lo a, chah a zaruk atanga zasarih vel tih kha kan ni ringawt mai a, a figure chiah kha a sawi thei lo. Zaruk atanga zasarih vel tih kha kan ni ringawt mai. tin ṭiau dunga pu Lalnunmawi te camp ah camp alo awm a ka tih kha a ni lo a, pu Lalnunmawi te nen khan ṭiau dung Thaidor ram aṭang kan chho ngar ngar a, chaw battalion leh ti battalion camp Burma lam kam ah alo awm a, tah chuan pu Lalnunmawi leh a ho te a ṭhihruai te kha chu an chawl ta a keini kan tlang chho ta zel zawk a ni. Tin Burma sipai company khat min um tu, An captain kha ih Siam ramah United Kingdom ah training chhuak lo hawi hlim a nia. Tah khanin British Empire zawng zawng ah army officer training na tha bera an sawi. Sandhurst Military College A nia, khata training chhuak kha a nia. Asia khawmualte kha a hmasa khan kan ti nawk nawk a, a ni lo a, British Empire chhunga Army officer training na tha ber tih tur zawk a ni. Tin, Chawrawah khan Rodenga kha inkahna a thi a nia. Rodenga lo kha Lalrinmawia a bo ta daih mai a, Lungpho khua tuikhur kawngah a kal a, thianten an ko a, a lo hawi chuang lo va, ah dai kal dawn aniang e an ti a, tichuan a bo hlen ta vang vang a ni, mai a kha kha Lalrinmawih a lungpho khua a ni. Tin, kan haw lamah hian

A inhah lutuk in rethei lutuk a duh duh chu mahni khua thevah in surrender in in haw thei tih phalna kha Suangdawk a kan awm laia min pek hi a nia. Chuan Suangdawk a kan awm lai chuan Burma lam mi zawng zawng an mahni lam an haw ang a, tin Churachandpur phaia mi zawng zawng Churachandpur ah, Mizoram lam mi Mizoram ah, Tichuan hmun thumah kan inthen a, kan inchibai nuai nuai mahni kalna lam lam tur a kan kal darh darh dawn tak avang khan chutiang chuan Suangdawkah khan inthenpui te, insurrender phalna te kha kan hutu te khan min min siam sak a ni. Chu chu bo ho, a bo ho kha a hnunga mi company ho han bo lawkah kha kan kan company commander chu Khawzawl khua do thanga Khawbawl Khawzawl khua pu do thanga Lieutenant a nia a kha kan Commander a nia a fel khawp mai a khita Ukrul District a kan inkah te pawh khan keini thlawh lai fai ah kan awm sia kan tan hmun kha chhe lutuk a mahse pu do thanga kha fel khawp mai huai hrin khawp mai kan hnunga mite kha mi nghah ka ti khan min siam rem a ti khan a kal ru kal ru kal ru kal zel ru kal zel ru a tia kan kal kim hma kan i draw kim hma lo kha chu thlawh lai fai ah khan silai mu a tuar ringawt mai a ni mahse van neih thlak takin an kap fuh lo hlauh a tikhan ding chungin ho te kha min ngaihtuah siam. hawite kan kal liam kim hma loh kha chu ani kha chu eh a ral hma tawngah khan a awm ngar ngar a a fakawm khawp mai pu dothanga kha khaw zawl khua a ni tin kan haw lama khaw liana leh ai liana kha kan sawi hriat leng a khaw liana kha zohmun khua tlangval Hleitling lam deuh, Satha tel tawl, tlangval sang lam deuh, tlawm ngai tak, tui thiam tak, tui lian vawi eng mawzah kan tawng a, chungah pawh chuan kan mi tangkai ber mai a nia. Khatia Burma sipain an lo man takah duhtawk an sawi sak hnua Lipuia, Sahib-a an khung an tawn ping a, Lipuia an thlak tak avang khan, aw tin avang khan an tih ah chuan Khatih lai velah khan nupui neih an lo tum lai ve, Zohmun nula hmeltha nen inneih an lo tum lai vel a lo ni a. Khati taka rawng khanin Ailiana nen khan thah an nih tak avang khan Khawliana nu hi chu a at a, a at phah tawp a ni. An lainat awm lutuk, an lainat awm lutuk a ni. Khawliana nu hian a fapa neihchhun A fapa mal neih chuan ine hmeithai nia kha tiang khawliana an nih ta ah kha chuan ral kuta tui Lipuia an duh tawk a seisak hnu an thlak ta ah kha chuan a at phah tawp a ni awm e kan kalsan tak hnu ah khan a at tawp an ti a ni an lainat awm khawp mai chuan Chu lo leh chu sawifiah leh tur kan nei leh ang e. Umm tin eng zava mah heng ka la sawi loh ho hi eng zava hi ih tlangval hmeltha leh fel tak bawk tlawm ngai em em mai a thiante ho nena thil an tih khawmna pawh a hmahruai eh zar thei mai eh a nia. Zo hmunah ih khitah. Sakhan lui, Zohmun chhakah chuan sakhan lui a awm a, Zohmun leh Sangtal inkar hian chumi hnarah chuan kem, keimahni ho kem kha a awm a. Chuta tang chuan Zohmunah hian enge mawni pawimawh lama luhru kan tum a ni. Zohmun khua kha ram buai laia Mizoram khua min hung tir vek ang khan an lo hung vek tawh a. Tah chuan. Eng zau chu pal tlanga a lawn a sang lai tak a lawn lai khan aa hla lo te an hnuai lawk khan Burma sipai khan an lu chang khiau a, an kap thla tawp a, a hnungah a hnunga kal kha do banga kha a hnungah a kal a, chu pawh chu a ban rawn kap tliak a, Khaerawh kha chu an insaseng thei a, ṭhip pali an nia. Engzama chu saseng rual lo in tih chuan Daitlang aṭangin an kap thla tawp a, Dobanga erawh chu hnung lamah lu kir leh in tih chuan a ban tliak chung khan an insaseng ta a. Mahse Burma sipai khan an um ngat ngat a, a thi far aṭang khan an chhuia an um zel a, zan a nia nghe nghe a. Zan a nia tikhan a thi farah khan an um zui zel si a. Tichuan kal zela an insa seng zel a, Burma sipai nan trin san Chin ah khan ni hnih leh zan hnih lai niang thiante kem ah an rawn luh thei loh hun kha rilṭa milhliampui tuar si khan pathum kha an thian pathum khan nih tawh chu eng zau ah chu an kahthlak tawh tak avang in tichuan kem an rawn luh leh hma pawh kha ni hnih leh zan hnih lai kha tichuan hliampui tuar nen khan An tlan chhe Burma sipai khan han um ve zel avang khan rethei takin ti chuan lainat awm takin camp chu an lo lut leh ta a ni. An lainat awm lutuk, rilṭam tui hal lutuk khan chaw lovin kha leh chen kha ti chuan an bia vel tan, tlan chhe vel ta nia an lainat awm lut tuk ringawt mai ni awm. Tin, khilaiah Suangdawk camp hma kan awm lai chuan kal lam aw kan haw lam ani tawh a haw lam ani tawh chung pawh chu tuna ka sawi pawh kha haw lam ani tawh a maw khi lam chu ka sawi kai tawh lo kan haw lam hlir ani tawh a chuan Suangdawk ram ah kan awm lai ang lo sakhan lui hnar a kan camp awmna ah chuan Burma lam mi kha Tahan lam mi kha sawmhnih rual zet lai kha sawmhnih rual vel a ni awm e kha kha

hruai a, chuan tah han lam mite pawh chuan tlawm ngai takin e min kirsan tawh ru, heta hrawk chuan kawng pawh kan hre ve tawh a, hruai hial kan ngai tawh love, in kir lehna a hla lutuk ang, an ti a, chuan an in tlawm ngai takin Samtal pel rawk chuan an hruai a, chuan chuti taka tlawm ngai taka an tih avang chuan an kir leh ta a, Biakanguira leh Rinliana chu an kir fel zem zawn tih ah khan ramhuai tlang hnuaia silai chu a ri ta zat zat mai a, tah chuan an mi pahnih a hruaitute kha chu hetah fianriala an lo kir thleng phei hman tawh a, tichuan chu mi tumah chuan kha mi tumah khan mi sawm pasarih kan thiante an kap hlum, Burma sipain an mi hruaitu pahnih te kha a aithui deuh hre chu lo va kal se, an thi ve lo ang tih pawh a sawi thei loh, mahse an lo chuan rawn kirsan hnu rei vak lohah chuan Tichuan Burma sipai khan an lo chang khiau hriam, engmah hriam leh han chhan leh na tur neih awm tawh si lo, mi sawm pasarih tawp an kap hlum a ni. Chu chu Canaan ram a nia maw? Anmahni Canaan khua pawh tah chuan a thi tel ve an awm a. Chuan chuan kan haw lam zel in tawk ka sawi hi maw ka nan leh samtal in kar ah hian ka an mahzi lui lui lian ve tak khi a luang a khi ta paite ram atanga lo luang thla chu chu i a hnar lamah ti mai ila i Canaan chhak lawkah chuan kawngpui Tamu leh More leh Tahan inkar kawngpui i chhak lamah Paiteram lam Chinhill lamah kem a awm a, tah chuanin a hma khan volunteer kha Burma Sipain an man hlauh mai a pakhat hi kem min hrilh lo chuan kan kap hlun dawn hrim hrim chuan ti tawp mai a. Nihliam a nunna chhan ve nana hreh tak chung khan chu mi kema chuan chu mi kem chu a hrilh ta a, chu kem chu an va hual ta a, tah chuan pariat an kap hlum leh, pariat an kap hlum leh a, chu chu thlan khatah an vai chuan an phum a. a a lian ber a hmeltha ber phei kha che hei chu a hmeltha se a lian se an tia eh a chung nung berah an dah a an phum a chuan kan nan ho hian ral ve tak mai vin min be a volunteer ho kha an mahni kan nan khua ah pawh volunteer chu chhuak an awm ve teuh laiin kan nan VDP ho khan a mak a mak khan min bei a ah chumi te pawh chu tichuan an han phum a, a hnuah khan i a tuk ami a tu leh velah khan sipai te an ṭinah khan an eng nge maw thil hlu pawisa leh eng maw thil dang hlu te pawh an ak in an an ring aniang chu thla an chuan an hai a han rawk a an thawmhnaw te an zen leh vel a chuti reng reng chuan chu chu ka nan ho ti mizo khu ania ka nan hi khata pariat an phum te khan luan net awm hle a tin sawm pasarih an kah hlum na hi ka nan ram bawk ania ram huai tlang an tia chu mi hnuai ah chuan ania chin chuan an ngaila in at awm em em bawk a man khu a an hmun thleng zo lo in ti chuan ka nan ram ah tlangval sawm pasarih tawp chu tum khat ah an kap hlum a. Tin, kmah tlangval pariat chu mahni hmun leh ram pawh pan theih loin an chhungte chuan khawiah enge an thi ang tih pawh hriat lovin tichuan khilaiah chuan tlangval chuti zah chu an ral ta a ni. Tichuan. Khawlaiah khanin. Canaan rama kha mi mi sawm leh pasarih lai, mi pariat lai an phum a kha. Kha mi rawk han hai leh tu kha chu a khawtlangin an hriatpui lem loh, mi pahnih khat vel an ni mai lo maw? Em mi ang le kha kha chu ka hre chiang chiah lo a, an han rawk leh a, an hai leh a tih kha ka hriat dan a ni ti reng vat a. Tin,
Dohema hi Samtal khua, aw ni lo, Canaan khua, Tlangval vawl pek thiam tak a, ka nan atana te pawh a khel a tha ve tak thin a ni awm e. Chu chu Samtal ah an pem thu a, ka nan atang chuan ka nan leh Samtal inkar hi hmanlai mel kha mel nga a tling em aw, a tling lo deuh maithei ni, chutiang vel lek chu a nia, tah chuan an pem chho a.

Kanan VDP te chuan a ngalruh pahnih an vuak chiah sak bawk a, a mit muan kher chhuah sak a. Tichuan Kanan a nghawngah an hling a, Kanan khawlaiah chuan an hnuk hlum. Chumi titute chu Mizo khua, Kanan hi Mizo khua a ni. A Malay nat awm ve. Tichuanin rura tak leh rawng takin kan thian chu Kanan khawlaiah Hnuh hlumin mit mu kherin a ngalrute banrute vuak tleh in a tham ral ta a nih chu. Ka sawi zawng pawh hian ka lung a chhe thin a kei phei chu. An lo inat awm hi ka ti lut tuk a. Chuan chu law leh ah chuan ka nan ah bawk hian Thangthlima in hnuai ah tlangval pakhat, Aizawl tlangval tin ka hria kha phei ka chu nge nge a. Chuan a malpui ruh an kah tliah sak a. Burma sipai ten nge nen VDP te zawk khan ka hrilh a, chuan a malpui rawn kat leh sak a, kal thei tawh si lo an man a, Thangrima in hnuaia kawngpui kamah an thlung a, chuan a ve vak apiang khan kan mihring pa chu a la thin ange va thi har ve te an tia, khati reh reh khan Diriam leh nge ni chawhti tak khan, Ih an pel vel huai huai a ni. Chuan chu kan thianpa chuan Aa ka thi dawn khawp mai a ti a, ka thi dawn khawp e a ti a, chutiang taka Diriama an tawng khum vel avang chuan chuan Nakinah chuan Aa ka tui hal e mai tuiin tur tal chu min han pe teh u a. A ti a. Tui in tur chuan pe a, tui chu a in khawlh khawlh a. A nakinah chuan a mit selh selh a, a thit a riai riai a. Chung te chu a lainat awm lutuk khi nu leh pa in khawiah a nge tluk hlum a, khawiah a nge a ral tih pawh hre lo in ti chuan kan Mizo khua ah a diriam leh chawh dih tak in ti chuan Ah, a thi ta a nih chu. Umm. Lainat awm khawp mai. Chutiang chu khilai velah khian harsatna kan tawh dan tih a nia. Ah, tun hma khan kan Mizoram mipui te pawh hian an hre vak lo vang a. Chung chu kei chu a rawn khawt tlai pawl ka nih avangin ih ka rawn hria a ni mai a. Eh, tin Kan hutu tam tak pawh an liam thla tawh a, chu chu hre lo tam tak pawh kan hutute zingah pawh hian an awm in a rinawm a, chung chu kan thian nawlpuite an liamthlak hnua ka rawn hriat khawhnu ve leh a ni. Tin, Thil thihna em phei chu ni loin a, ka nan VDP ho hian ramhnuaia an dai velah khan volunteer keimahni ho kha an rawn zawng a, ah hei chu kan volunteer ve a nia, si teng kan a keng a, dai pawnah chuan thing bukah, thing lerah a lawn a ngawi rengin a thu a, ah an VDP ho Bai pawn ramhnuai rawn tuam volunteer rawn zawng chuan eh a nau hi eh. Eng a nia? Ama nau chiah chu VDP a nia. A rawn au phei loh loh a, a u a awmna lamah chuan a u a awm tih pawh a hre chuang lo a. He lamah hian volunteer an awm ang, a te rawn au phei loh loh a, a u te chu ngawi rengin a lo thu a, a hnuai a rawn thlen chuanin a chutia. A uin a khatia rawn kawl ta chuan phui zawkah hian en chho chuan a un tih a hriat kha chuan eng khaw khat ang pawh kan sawi vak lo ni awm e. A he lamah chuan volunteer an awm lo vang tih khan a au leh ta loh lo an ti a. Chu chung te chu volunteer zawnga chute ramhlawih vai vai chuan nia he kan Kanan khawpui hi rapthlak khawp mai a, tichuanin a kum chiah chu ka hre ta lo va, Chutiang Pakistana an luh takah khan kan thiante nawlpui hnam sipai te Pakistana Mizorama India sipai an khah tlat tak a awm theih tak lo a, Pakistana an luh thlak hnu lawkah khan Kanan ho volunteer laka an awm dan kha an rawn an rawn hre ta vek a, Kanan ho volunteer laka an sual dan kha chuan Hotu te atang khan ka nan khua court martial tur tih order khauh tak kha lo chhuak ta phut mai a. Chuan ka nan khaw tlangval pahnih Dengphunga leh Zairikhuma hi Pakistan thleng chuan volunteer an kal ve zel a, hnam sipai ah maw. Chuan kha mite pahnih khan ka nan khuan nia vang khan e. Kan nan khua court martial tur a nih chuan kan nupi fanau te an la awm ve vek si a, kan nupi fanau te lam in an thi dawn a ni mai ang. Chutiang ah kan nupi fanau te nen lam ah an thih dawn rau rau chuan kei ni pahnih hi min that hmasa phawt mai rau an ti ve ta nen ho tu te hnen ah khan Dengphunga leh Zairikhuma chuan. An hutute chuan, A, kan rawn ngaihtuah tha leh nge? an ti a. Chuan an han ngaihtuah that leh khan engmah sualna leh pawi khawihna pawh nei si lo, anmahni volunteer hnam sipai lut ve zel bawk si, han thah ngawt thu kha awm si lo a. Kha ai kha chuan Canaan khua Court Martial tih kha an thul leh ta. Khalaia khanin Nicene-ah pawh khanin i sawi a, a khua kha chu an hming chhe ngei mai mahse, khang hun lai khan khami an VDP maw? An veng humhim tu ho a kha An rilru dik lo ah ka ngai mai a. Aw, a khuain an sual chuang lo. A khua chuan an sual dawn lo chiang.
A khuain an sual lo. Aw. Tin an VDP hotu te hi. Aw. Burma sipai bang te an nia.
Aw. Burma sipai chu hei.
Thluak suk vek tawh kha nia. Aw, thluak suk vek tawh nia. Umm. Mihring dim nan nei lo hi. Aw, aw, aw. Chu vang kan nan khua hi a khua a dem tur pawh an ni chuang lo a. An VDP ho kha ni mai. Aw, an VDP te kha ti tak a rova khan an che ta a. Aw, aw, aw. An ni mai a. Aw. An khua zawng zawng hian an dem awm chuang miah lo a. Tin, Paco la kan tia kan mak pa hi a nia, Biate khaw chhuak hi a nia. Chung phei chu khimi ta han phai phei zawng zawng a hawitu pa ber a nia, Banan khua a nia. Chutiang chuan mi tha tak tak, kan volunteer te lainat tak tak kha an awm ve teuh tho. Chutih karah chuan maw, a khua zawng zawng khan an sual a rawt tlak pawh an ni bik bik chuang lo va. Khatiang kha a nia. Amaherawhchu, tiang hian E, Dengphunga leh Zairikhuma ka nan tlangval hi khatah khan lo awm ve ta lo ni ta se chuan sipai eng emaw zah an tir chho vanga e, tuna kan sawi mek ang khan mi tha chuan han hre mai dawn tho a, mi tha chuan hre mai dawn tho mahse a rawt chuan rawt tam khawp ang. Umm, a VDP ho, a phusa deuh ho kha. Ring leader ho deuh kha te, a phusa deuh ho kha chu a eng emaw zah chu an thi ngei ang. Chuvangin, beng phunga leh zairi khuma hian Canaan tawrhna tur kha an chhan dam, an chhan dam, an chhan him hlau a ni. He mite chungah hian Canaan kha lawm ngawih ngawih tur pawh an ni ve in a lang i ngaihtuah chiang thiam a si a chuan maw?
Tin, kan kalthlak lamah leh kan chhoh lam pawh a ni tho a, kalkawnga kan retheih dan kan sawi nanah chuan, Chaw kan ei khat em em a, eh hetia kan han kal hi luang zik leh hmunphiah zik kawih phak khi chu a zik kheh tur khan an lo thlek fai vek tawh zel a, a hnung lam hi chuan luang zik te hmunphiah zikte chu kan hmu pha tawh miah lo va, chuan hetah kan lo thleng tawh chin hill a ni tawh in ka hria kha kha a ka hre sual em aw vaimim hmunah kan lut hlawl mai a. chu tak kan han lut chu ah kan han phih thla tak tak a, a helin kawm sawm ka dit ti te, a helin kawm riat ka dit ti te, a hel khan kawm ruk ka dit ti te kha kan kat nuk mai a ni, vaimim hel han tih kha tui lutuk. Chaw a lo hma ri lutuk lo awm tawh kha chuan tlam tawk apiang a tui tih hian dik khawp a, Vaimim hel pawh kha kan lo dit thei khawp mai a, Kawmriat dit an awm, Kawmsuam dit an awm, Kawmnga dit an awm kha tiang khan. Nang eng zah ngei dit? A, Kawmnga vel chu ka dit ve ngei mai, tlem berah chuan kan dit theuh. Mahse khang kha. kan hotu ten a man tawk a thlawin kan tih sak chuang lo a ti kaw puar em e kan kaw puar kha a then chu kan vawi a then chu kan vawi lo a tin chu mi tumah chuan maw aw khata khan an mah nikhua nei tu te theuh kha hmuh tur an awm chuang lo a aw fe pahnih pathum te niang ta khan a man awm tawk a ngaih kha kan hotu ten pawisa an hmu chhia khang a nei tu te lo pek chhawn ve leh tur khan aw aw chutiang chuan force takin kan ei sak chuang lo a ni. Tichuan, chuti khawp chuan vaimim hmuna kan han lut chu zawng rual te savawm te chhuak ang mai khan kan rawh pawh nghak hman lo khan a hel khan kan han dit zawt zawt phawt mai a, tichuan vaimim hmunah chuan kan riak a, aa chutang chuan kan kal leh zel a, Aaa Mizoram khang darkhai kan inkah te kha chu ka sawi ni zo tawh a, sawi nana ngai lo a, khang a ka sawi loh deuh. Mizoram kan lo lut a, mahni khaw lam lamah haw tur kha chu kan inthen darh tawh tan a, kan tam lutuk tawh lo a. Kel kangah hetian tiau dung hi kan zawh Thla an ding ka hria hei va pui ram zawn vel atangin ṭiau dung kan zawh thla maw chuan a va kual duh ngam ngam dawn ve chuan ṭiau dung kan zawh thla hetah kelkang ram velah hian kan kai a thlanglama kal tur chu maw kelkang ramah chuan kelkanga luh kan tum a sipain lo khat tlat sia chu chu Zing lam a nia, chawhma lam zing lam a nia. Chu chu in ral khat hmuh nge information. Aw kan ral khat hmuh, ral khat atang khan sipai te che vel kha chu hriat lutuk a, chuan kan he sipai an awm khat tlat mai lu chin lo kan tia. La khuih theih hmun hi kelkang la kheih la khuih theih hmun chu huan zau lutuk lo hi a awm a, chuta kan han lut chu a pumsawm pahnih ka ei ti awmna Pum sawm ka ei ti awmna amah chu pum a lian lutuk lova thla kha kan han ei tak tak mai chu. Chutiang chuan pum sawm pahnih, pum sawm, pum riat tih vel kha kan ei dan a ni ta mai a. Mahse la khuihthei ei hi a mak khawp mai a. Chutiang taka tam kan han ei chuan kan lei hi A murah hian a thi tiam tiam thei. A mak khawp lo hmih thei hi. A thap vang nge ning a enge emaw ni hian kan lei murah hian lei hi kan en chu thi tiam tiam thei. A mak khawp mai. Kel kang la khuih thei kha kan rawk nasa khawp mai a. Mahse la kan ei lo thei si lo ti chuan. Neitute chu malsawmna chu an dawng tur ah a ngai ang ta rang. Kel kang ah khan Kan chin a sa a, mahse hei kelkang atang chuan khua ah kan lut na mai tur kha a awm tawh chuang lo, kelkang ramah chuan an thlawh lai ah kan hel a hetian ih dil kawn lam ah tuna dil kawn saw lam khawbung lam khuangleng lam khawmawr ih buang kawng ah khian kan chho a, khua tlai ah un thim. A hnai tawh a la tawh lo a, tah chuan dim te in khua tlai tawh avang khan buanga kan lut ta a nia. Chutiang chuanin kel kang ramah pawh khan la khuih thei kan nei tih mai loh kha chu a kel kang ramah chuan thlawh lai ah vau hrulah te kan kal a, fanghma kan hmuh hmuh te kha kan han ei a, Mahse fanghma chu zunah a kal a, kan puar ril lo em em a engchan lo a, kan pai thei si lo a, ah chutiang chuan kan khawchhak kal kha ah a bulah kan sawi leh daih kan kal hma, kan khawchhak kal dawn khanin China ram a kal tura kan inpuahchah dawn tan tira hmun tin hmun tang atanga tiau kan arvi kan pan khawm dawn khan Ka mumangah hian Marthlanga lam hretah hian khaw dur duk thim lutuk hei to a si ruk la kan tih ang a lo haw tura Marthlanga a duk a duk rui mai a intuah ṭam ang chiah hi Marthlanga lamah hian ka hmu thim chhah lutuk khi a kan kal tur chu ka mumang chu a ṭha lem lo mang a duhawm lem lo mang e aw. Ka ti a, ka hre reng mai hei vawiin ni thlengin ka hria a, ka mitthla pawhin a la hmur reng a kha khaw dur duk kha. Mahse amah mihlimte dan takah ka lo hmu dik chuan ka in hre hle a, avang chu kan kal chhung zawng kha rethei rilṭam rilṭam loh lai a awm lo a, tin tui lian nasa lutuk kan tawh. Kan tawng a, kan kan a, tin tui lian lo te pawh hmun harsa leh khirhkhan tak takah kan kal a rethei takin a, kan kal chhung, kan kal lam atang kan haw lam thleng khan khaw dur duk tak khan min khuh reng ang a ni mai. Ka kal dawn a ka hmuh kha chu ka lo hmu lawk chiang khawp mai ka ka in ti leh ta, vun ni thleng pawhin ka mitthla a la chang reng a, ka la hmu reng mai kha khaw dur duk thim kuih. Eng mai kha kan kal chhung zawng kha chutiang chuan ralmuanna awm si lo, tin chawi tur khawp kham awm si lo ni furpui lai nia kan huh reng mai bawk si. Chutah a changin sipai min um sipai nen kan inkap, chutih laiin ruahpuiin min nan fur tluan bawk si. Hmun thenkhatah te pawh chu mau hmun Chin duin atanga khan kir leh hlim tlang rama kan han lawn chho hi mau hunah hian kan riak a lo mawle, awih awih awih, Fawai hi kan hmeichhia ten min thap khum se chu ang chiah che vai hmite hi vai hmite hi a tuamah kha kan muhil kan mu thei lo, puan kan in lu khuh e kan tih pawh khan a awngchhe te karah khan an lo lut a mi luh mi luh a tikhan a. Kan hmu thei lo rere kha zan kha khatiang ang reng renga vai hmite tam leh re thei thlak kha ka la hre ngai love mak ka ti lutuk mai aw a van tam teh reng. Heng khawram pawh mau hmun te chu awm ve tho a. Awm ve tho e chu chumi kan khami khami te ngaihtuah chuanin khilai chu dang hle tihna a ni che. Nia e kan khawramah te pawh mau hmun te chu Tuipui lam zawng zawng mau hmun a nia, a tam kan ram tam zawk mau awmna a nia, chutiang angin vai mite kan sawi pawh ka hre ngai lo a, khata kan rian a kha chuan naga ram niin ka hria ka hriat dan phei chuan ka hre dik lo pawh a ni maithei a, naga ram niin ka hria a mau hmun ah hian kan lut a a va han tam vel em chutiang chuan nia Ka sawi at kan bul tan dawn a ka sawi ang khan ah episode one leh two ah ka sawi tawh te pawh khan hriat fuh loh palh deuh tawh te ah tin enge nih ah ni lo deuh hret te pawh sawi theih a ni tawh a, amah erawh chu ah thil mak tawn te leh thil dang dang anga dawt han belh erawh chu a rem miah lo a, a rem lohna chu a thei lohna chu mi zaruk zasarih rual dawn in kan kalna kan hmu a, midam tam tak an la awm a dawt a sawi theih loh, ka hriat fuh tawh loh palh a lawm anih chuan kha kha dawt a ni mai a, chu pawh chu dawt ngau ngau kan belh duh vang pawh ni lovin dawt kha sawi theih loh, sawi ngam pawh a ni lo, intih reh theih duh vang emaw, intih mak tawn mak duh vang emaw khan dawt a belh chi loh rere kei ni te kha chu pasal tha ho tawn mak tih leh sakap mak tih te chu mi hmuh loh ah an va tian duh duh pawh a belh thei a, tute maw chuan Belh pawh lo awm ta se a, an belh ka tihna pawh ni chuang lovin tuman kan hre lo a, keini te chu chutiang tlangval chutiang zarual tam tak kan kal a, tun hnuah hian sawi mah ila kan thiante lo hre ve an awm a, hre tawh lo te pawh an awm a, dawt kha belh thei loh keini kalna kha chu tuna ka sawi ang chi hi chu hrim hrimin amah chu tihfuh loh palh sawi sual palh. Te a nih kha tunah pawh hmasa kan sawi fiah leh a kan correct leh te kha an awm nual a, chutiang chuan i. Nia kha chu hriat fiah loh, hriat fiah leh na, sawi fiah na angah a ngai ta ila. Sawi fiah leh na a nia, sang kha chu kawlsam ruk pariat a mi tawh kha a nia.
Ni e. Ehh tunah hian khata kal zawng zawng kha zawng zawng pawh an lo sawm rual ve lamawt ah hian zaina hian awm khawm ta ila. A, kan han sawi khawm ang a, kan hriat te chin ang lo ropi khawp ang. Tin rin kan la hriat kha thin kha nen kan lo hre tawh lo ang khatiang tur kha kan ni tawh hrim hrim a. A ni dawn tak e tih te kha ni dawn a. A ni dawn tak maw a, a ni tak a. Tû pawhin khatiang khan tuna min kawm ang hian tute maw kawm mah ula, an sawi kim chuang lo ang a, khatiang vek kha kan ni mai. Tawn hriat kha a inang thei tawh lo. Chuanin Ramhnuai enge ram tana in feh chhuah a, in tawn mak leh in tawn hrehawm tam tak kha lo ni ta se la. Chuan khami enge Pu Hrangkimana hmuh thing inher bawk kha sawi leh ta ila. Khami neitu khanin engtin nge kha. I thil mak deuh i hriat leh a kha han sawi leh mai mai teh. Aw, ah, chu chu, chumi hma lawk chuanin kan ram tana kan theih tawk a, kan vah chhuahna kha kan kir leh lawk ang rei lo tein khati khawp khan kan tuar a, kan thi a, kan hliam a, nu thenkhat ten an at phah a, an fapa chiah thih avang tein tin Mizoramah mi, Mizoram lo ami tah han phai mite pawh Manipur, Churachandpur phai mi te pawh chhung te pawhin a hriat loh, chin hriat loh, an fapa duh lai ngawih ngawih te, ram hnuai emaw ram hnuai lo emaw tham ral ta mai mai kha kan tam lutuk a, a lungsiat thlak a, a lunglen thlak a, khatiang ang zawng zawng a kan tuarna te leh kan thiante boral ta zawng zawng te kha kan MNF-i hotu hian te hian an hria ang em? Chengkhat tal an pe angem tih hi ka ngaihtuah thin a ni. Chengkhat pawh dawng lova Vawiini hi an thlenga an ruh a ral, ram tana an ruh an hlan ral tawp a nih chuan an thlarau chuan hmai zahawm ngawih ngawih ang. Chu vawin kha ang hote kha kan hotuite pawh hian kha leh chen kha an mini thi an hmang tawh a, kha angah te khan an lo hre lo emaw, an lo zawng chhuak lo emaw Eng emaw hamthatna chhe te tal pawh a hmingin sunna emaw ralna emaw tal pawh an lo pe lo a nih chuan a mak ngot ang. Nu leh pa tan chuan an nali tuk. Khang a kan thiante thih dan zawng zawng kha an nali tuk a. Tunah hian kei pawhin na ka ti lutuk a, kan lung duh ngawih ngawih kan section na mite, kan mutpuite an thihna leh an tluna chin pawh a hriat lova an ral ringawt mai hi Na ka ti lutuk a, kei pawh hian ka thih thleng in na ka ti ang a, zaina hian ka mawng tha leh vek a ni kan thiante ram tana nun hlan tu te kha tih te kan sawi leh duh a ni. Tin, tuna i han zawh kha chu ah thil han sawi tlak em em phei chuan ni lo a, khuta I baipawnah thing lo herh thluk chiamna lo neitu pa Pu Van Hnuai Thang a kha ni ta a, kha kha thil mak ve ang reng tak hmeichhe sawi awm tawk lek phei zawng a ni a, khatia Pu Van Hnuai Thang a an thi ta inleng te pawh hnu nawi tawh pali panga vel a thenawm khawveng hnai leh laina hnai emaw tute emaw kan thu lel let tawh angah hian I a hma khanin pa ber thi ta chu faten la naupang si a. A fa ten la naupang sia a hnathawk mi taima tak mai chhungkua an ni sia. A pa ber kan neih tak loh ah chuan ha fahran pawh tu thlawh ha chem fawng tih vel fahran pawh hi kan tan a a va lu ngaihthlak dawn e aw tih vel kha an sawi a. I chuan zan khat chu chutiang a a hnunawi ningnawi tawh laina zual leh then awm hnai zual a nu leh pa pali nga vel lek an len tawh na khan, Ka rem hi reilo te hi a rawn. Tun tun hnu ah a ni maw? Ka rem awm tawh hnu ah. Nai a le, dai le. Ka rem kha reilo te hi thim zawk a an ti. A leng ve te chuan reilo te hi thim zawk a. Chutih lai chuan in Rapui Chungsang Tapchhak chunga atang khan Rapui chung sang han tih pawh hi tuna a thang thar phei hi an hrem ang tawh lo a, rap chungah hian thuk chungah rapui chung sang ala awm atangah chuan eng eng emaw tuhlawh ha te hrepui ha te leh chi tinreng kan vawm khawm na nia hnang tel te paih per te tah chuan in chutia current alo thim zawk lai chuan Chemfawng hi lo tla nawlh mai an ti. Kha kha mak an tih hi an vawi ni thleng hian kan la hrilh fak ve a ni, ho viau na kha mak tak a ni. A nih danah chuan han zel din thu buai la, a pa Pavana khan e Lunge mahte chu hei ka thih san tawh na chu Rapui chung sanga hi Chemfawng te chu ka la dah tha reng alo, ka la dah tha reng alo hei, hei hi lo hmang ero a tihna ang ah khan

I khawtlang tan a theih ang tawk a, mi inhmang leh ngaihtuahna a seng mi ni vangin chu a lungkham ram chu sawitir kan tum dawn a ni. Aw, kan duh tawk phawt ang a, kan lawm e.